Сәлам дуслар, минем исемем Зөбәрҗәт, ләкин чын исемем минем Джессика. Мондагы дуслар миңа Зөбәрҗәт дип мөрәҗәгать итә, шуңа сез дә миңа Зөбәрҗәт дип әйтә аласыз. Мин үзем Америкадан килдем татар эстрадасын коткарырга. Бүген без татар радиосының 20 еллыгы уңаеннан Арчада кичке җыенда Сәмесез. Сездән әз генә сорау алырга буламы? Сез монда нишлисез ул? Открыт, готовимся к открытию. Э, бу балалар монда менә э, сез аларның хореографы инде булып чыга. Монда э, ике коллектив, берсе Аллегра коллективы, берсе Сиимбикә гөлләре, Сиимбикә коллективлары. Безне бу елны язганнар иде гимн.

Беркем дә мәҗбүрләми сезне. Юк.
Юк, ярый, молодцы, молодцы. Сез сез дә шулай ук үзегез теләп килдегезме биергә? Әйе.
Молодцылар.
Ярар, уңышлар сезгә ярыймы? Әйбәт иттереп выступать итегез. Менә монда безнең Линар. Линар инде безнең монда җырларга дип килде. Шулаймы, Линар? Әйе. Мин сиңа күпме сум акча түләсәм җырламыйсың? 500. Чынлап. 1000. 500 мең?
Әйе.
Син шул кадәр үзеңә бәялисең да? Яни мин ни булды җанашым дигән җырны нинди хит икәнен беләсеңме син? Юк, ишеткәнем дә юк.
Кайда җырлаталар соң аны? Бөтен радиостанцияләрдә, хәтта менә э, рус телендә Сөйләшүче, сөйләүче радиостанцияләрдә әлеге җыр хит булып бара. Балакаем, бу синең хыялыңдыр инде, әйме? Бу чынбарлыкка бер генә дә ошамаган. Каршы аягыннан булгач, шундый хыялы инде.
Исәнмесез. Сез бүген монда нәрсәгә дип килдегез?
Малайга спорт комплекстан э, диплом бирәләр. Спортта заниматься икән өчен. Тэквондода заниматься итә. Сез а- а- аны карарга дип килдегез инде мондаймы? Шуны карарап килдем. Ә сез нигә монда утырдыгыз? Менә бу кызыл урындыкка. Тегендә әнә сары урындыклар бар, бүтән урындыклар. Бу ниндидер үзенең бер Аерым? Җил, җил күбрәк.
Җил күбрәк. Рассчитали, әйме барсында. Туктагыз, тукта, тукта, миндә төшә мөмкинме? Исәмесез? Егетләр, ә сез нишләп бүген ак рубашкада сез выпускнойда мәллә? Без туйда. Я.
Туйда?
Кемнең туйы? Крәшләрнең.
Ә, көрәшләрнең туйы.
Мине дә чакырасызмы? Миңа да ярыймы? Рәхмәт, бик зур. Төшердегезме?
Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгыннан менә шушындый паспорт тышлыгы Яшьләр тәмле категория рәхмәт каян алдың ничә яшьтән башлап бирделәр дип саный официаль бараның китереп бирделәр китереп бирделәр миңа да шулап килеп бирсеннәр кемгә әйтергә
белмим кемдер менә шуннан китереп бирде инде
эзләргә кирәк ай шахырсы син аша ди Рәхмәт, бик тәмле.
Исәннәрмесез? Ә, Сез монда шашлык сатасыздар бит. Шашлыгыгыз тәмлеме? Бик тәмле. Ә менә теге якта әйтәләр, шашлык тегендә тәмлерәк диләр. Кайда тәмлерәк? дип Бездә уйлыйсыз? тәмлерәк. Сездә тәмлерәк. Нәрсәсе белән тәмлерәк соң ул сезнең? Потому что безнеке свежий, шуңа күрә бик тәмле. Ә аларда не свежиймы?
Юк инде, белмим аларны, каян беләм инде мин. Шулай дисезме? Кабап карарбыз алайсаң, әйме? Ярар. 100 граммы э, бер 100 граммы 100 дә 10 сум. А, кыйбат.
Бик тәмле ит булсын да соңга тагын. Арзан да булсын. Арзан, ну дөрес әйтәсез, тәмле дә булсын, арзан да булсын. Ярар, тагын нәрсә тәмле әйберләр сатасыз? Бөтен нәрсә бездә муравейниклар бик тәмле. Ага. Самса әле генә кайнар пешкән бик тәмле Сабантуй рестораны пешерә. Бик тәмле, искиткеч. Күчтәнәч иттереп кенә алып китергә ярамый инде, әйме? Ярамый акча, барда акча. Дөрес эшлисез, ярар.
Эшләгез, эшләгез. Кызлар,

Нишләп? Ә мин бит мин вообще ябык, мин авыр түгел. Мин мин миңа гына ярыйдыр бит инде. Кыз, мин хатын кыз буларак, сез миңа рөхсәт итергә тиеш. Мин вообще Америкадан килгән. Мин мин 47 кило. Мине генә Мин сез белән сөйләшмим. Назлыгөл, син бүгенге мәҗлестә, минем исемем Зөбәрҗәт, менә монда язылган. Әй. Бик тә шатны мин сине күптәннән беләм, Мине Назлыгөл. Син бу мәҗлестә алып бар өчен, дәйме? Әйе. Күпме сум акча мисә түләсәм, син алып бармаска риза? Яки әйдә алмашынабыз, син миңа түлисең, мин алып барам синең өчен. Юк, беләсеңме, мин башкасын әйтә алам. Мин бүген хәтта бушка да эшли алам, чөнки мин Арчаны яратам. Шуның кадәр үк мени. Булмады икән синең белән сөйләшеп, җарар. Бәлки 1000 тәңкәгә сөйләшербез. Илнар. Моның исеме Илнар бу җегетнең. Аны беркем дә белми. Хәзер таныштырып узабыз. Мин Илнар булам, гади Казан егете. Татар радиосына эшлим. Рәхмәт.
Эшең ошыймы соң? Бик.
Монда нәрсә эшләп йөрисең? Менә бикләп куйдылар килгән име әле. Чыгармыйлар беркая да. Дискотека алып барам кич белән. А, сиңа түлиләрме соң моның өчен? Әлбәттә.
Күпме әсер булмаса? Бер Дүрт фатирлык җитә.
Менә шушылай эшли Татар радиосының алып баручы. Дүрт фатирлык акча алып эшлиләр. Ә Назлыгөл бушка эшләргә дә әзер. Назлыгөл бераз гына ялганлый. Минеке дүрт фатирлык булса, Назлыгөлнеке бер сигез фатирга җитә.
Әй! Әйдәтең инде. Балалар! Мөмкинме сезнең белән? Мөмкинме сезнең белән уйнарга? Ну, ярар инде. Мин футболны бик каты яратам и вообще шәп уйныйм. Вообще шәп. Әйдә. Әйдәгез сез мине аталысыз. Бир әйдә. Бир.

Сезгә биергә ярыймы? Ярамый? Эльвира, исәнмесез? Ә, Сезгә бер ике соравым бар иде. Менә сез татар эстрадасының әйме иң популяр җырчысы. Әйтеп китегез әле, популяр булу җиңелме? Җиңел түгел.
Авырлыгы нәрсәдә?
Авырлыгы Менә әле бик популяр түгел бит әле, яңа гына чыгып ятам. Ничек инде популяр түгел? Менә ничек Мәскәүдә Ольга Бузова популяр, сез татар эстрадасында эстрадасында бик популяр җырчы. Сезне бөтен җирдә җырлаталар. Шулай бит инде. Э, Алла бирсә, җырлаталар. Менә мин сезнең бер җырыгызны яратам, ул менә шундый популяр. Э, әйдәгез, бергә җырлыйк әле. Сез башлагыз әйдә. Җиләргә сөйләсәм серемне, Никалар тарата дөньяга, Онытты, сагынмый дисәләр, Тыңлама, тыңлама, тыңлама. Эх, белмим шул бу җырны. Но бик матур, бик популяр. Рәхмәт бик зур. Рената, исәнмесез? Ә, Менә ә, кулыгыздан тоттым, тотасы килеп китә. О, утырыйм әле, бигрәк әйбәт. Ә, карагыз әле, менә минем исемем әйме? Джессика. Ләкин мин үземне Зөбәрҗәт дип йөртәм. Ә сезнең исемегез Рузилә, ә сез үзегезне Рената Тей дип йөртәсез. Нишләп алай? Э, инде мин аны бик күп сөйләдем моның историясен әйме рената исеменә мин кечкенәдән гашык булып үстем э, ренат минем әтием әтей дигән кушымтасы әти дигәннән алынган ренат әти ренат әтей Аңлашылды.
Сез бүгенге концертта катнашачаксыз инде, әйме, җырлаячаксыз? Әйе, ала бирсә. Ничә җыр җырлыйсыз?
Ике. Көтеп алабыз алайсаң сезнең җырлаганыгызны. Ә, Сез монда концерт карап торасыз инде, әйме? Әйе. Сез яшь буларак биисез, монда катнашасыз, уеннарда тәмле әйберләр ашыйсыздыр инде, әйме? Тырышабыз.
Тагын нәрсә өчен килдегез? Детей развлекать пришли. Аларга ошыймы соң?
Сорагыз үзләреннән. Балалар сезгә ошыймы?
Әйе. Үзегез теләп килдегез инде, әйме? Мәҗбүри әйләделәрме? Әтиң тотып тора әнә биергә дә рөхсәт итми, концертта карарга нитми. Җа, оялдыралар әле. Әти әнигездән тәмле әйберләр алдырыгыз, ярыймы?

Чөнки мин акыллы, э, чөнки мин Менә шундый. Бар яктан да оста. Э, Бәлки.
Ярый. Шуңа- Шуңа күрә мине сөймиләр. Кара әле менә син җырлыйсың да, пародист та, юморист та, кайсы өлкә синең начаррак килеп чыга? Сварка. Ливер исәмесез. Сезгә сорау бирергә ярыймы? Э, мин сезне имә үземнең туема җырчы буларак чакырасым килә. Сез киләсезме? Чакырсагыз килербез, буш көннәребез булса әлбәттә. Ә сез күпме аласыз?
Э, ансы чыгыш ясауга карап, вакытына карап, әгәр буш көн булса, әгәр килергә мөмкинчелек булса, бер генә выход ясарга кирәк булса, миңа калса кыйммәт булмас, сөйләшербез бәясен. Ярар, сөйләшербез алайсаң, э, килештек, монысы соңрак. Ә менә нишләп сезне быел Сабан туйларга җырларга чакырмадылар ул? Кем әйтә моны чакырмадылар дип? Әбри Хабриев әйтте.
Йо, йо, юк.
Әбри белән безнең бәлкем эшләргә туры килмәгәндер, бәлкем эшләргә насыйп булмагандыр. Без Чүпрәле якларында булдык, Сарман якларында булдык. Та кайсы якларда булдык микән? Карале, искә төшереп. Кайбыч ягында булдык. Әле Әгерҗе якларында булдык. Күптән түгел Ижауга, Сабантуйга барып кайттык. Шулай булгач, Сабантуйда булмадым дип әйтә алмыйм. Алайса, әбри алдаган икән мине. Шакур, менә миңа килеп зарланалар бит әле. Шакур үзгәргән диләр. Нәрсә булды сезгә? Үзгәргән ничек?
Менә үзгәргән, менә белмим, ничек үзгәрә ала микән кеше. Кыяфәте, тотышы, Үзегез ничек уйлыйсыз, менә нәрсә сездә үзгәргән? Илә, иләнгәч бераз киңлеккә үсә башлаганмындыр, бәлки шулдыр. Бәлки шулдыр. Ярый. Ә менә э, сез э, Салават абый җырына, э, Салават абый, ну, клипка Салават абыйны чакыра алдыгызмы соң инде? Э, әлегә юк, тик э, минем уйлавымча Салават абый ахрысы э, аңлап бетермәгән клипта төп роль уйнарга түгел, ә катнашырга гына кирәк бераз гына. Бәлки Э. сөйләшеп бетерербездер әле, бәлки. Карагыз, э, минем шундый тәкъдим бар. Салават абый ризалашмаса, сез Әбри Хабриевны чакырыгыз. Ул менә дигән пародировать итеп бирә ала. Аның барыр концертлары да юк. Без барлык э, Салават абыны пародировать иткән кешеләрне чакырырбыз мөгаен. Ә, кастинг.
Ришат, сәлам. Киенәсеңме? Тәтишкәдән ала торыйк әле алайсаң.

Ну ярар. Кара әле, менә мин синең белән әйбәт дуэт җырлыйсы килә. Күптәннән хыялланып җөрим. Мин бергәчә матур җырлыйм. Җырлап күрсәтимме? Әйдә. Туган көн гомере бәйрәме, туган көн изге көн ул. Сәламәт бул кайгы кү. А, сиңа быелгы Сабан туе ошыймы? Димәк, сиңа монда менә бөтен булган шушы уенчыклар, менә мондагы бөтен булган батутлар, син шунда бүген сикерергә, бөтен уенчыкларны алып китергә уйлыйсың инде, әйме? Рәхмәт сиңа бик зур. Ә сез монда нәрсәгә дип килдегез? Мин хатыным белән килгән идем. Кая хатыныгыз? Монда кайдыр җыри.
Ха.
Бигрәк икән хатыныгыз сезне бала белән генә калдырып киткән. Ну ярар. Әле сездән сорыйм әле. А, менә э, сезне күрүгә инде сразу шундый менә егет кеше ха- менә шушы матур кызны кулына күтәреп ала алыр микән? Күтәреп тора аласызмы? Әйдәгез әле. Менә күтәрәсең дәйме? И бер ике приседание ясап ал. Әйдә, сиңа спорт та була, яшьләр көне бит. Әйдә, әйдә, әйдә. Әйдә, бер. Штан җыртылмаса. Ике. Молодец. Кой, кой, төшерә куйма. Молодцы. Әйдәгез, сәламнәр. Бармы кемгә сәламнәр?
Сәламнәр Балтач якларына. Аша да Балтач якларына сәлам җибәрәсезме? Казаннарга сәлам.
Кем белә безне? Кемнәр сезне белә? Туганнар, дуслар, иптәшләр. Балташка Назиповларга сәлам бик зур. Ә, Кызлар, юк, юк, юк, юк, юк. Кызлар, сезгә сорау. Менә сез шундый матурлар үзегез инде, әмма биеп җөрисез. Сезгә шундый сорау. Менә э, биюче буларак, җырлый, бии белми торган кешеләр янында биеп җөрү ничегрәк? Бик рәхәт.
Алар анары бии башлый да, җырлый башлый да. Безгә карап өйрәтәбез, биергә. Ә кемнәр менә бии белми сезнеңчә?
Син? Мин?
Мин мин җырлый да белмим, ала икән. Кем кем җырлый белми дип уйлыйсың? Мин.
Син.
Бик яхшы җавап, кызлар. Сез просто супер биючеләр. Ишат, мөмкинме сездән сорау алырга? Исәннәрмесез. Исәнмесез. Әйтегез әле зихар өчен, нишләп сез һаман илленә алмыйча тилмерәсез?
Бу миңа бик күп бирелә торган сорау. Әле пока кирәк түгел, йөреп калыйк әле. Яшьләр бит 30 да тутырыйк инде бер. Шулаймы? Сез ка- җырлыйсызмы? Хәзер чыгам, иә. Ул шарт. Рәхмәт.
Ярый.
Аннары соң соравымны алып бетермен алайсың, ярыймы? Ярый, килештек. О! Айдар, давай, давай, давай. Ай-яй! Матур кызлар белән. Айдар, ә, менә син ә, шушы матур костюмнарыңны һәрвакытта да кая тектерәсең? Күпме сумга? Сатып алабыз.
Сатып аласың, тектермисең. Юк.
Сине менә бик матур бии диләр, әйме, әле шундый матур биюче кызлар янында. Әйдәгез берәр матур хәрәкәт ясыйк әле камерага, биик әле бездә. Әйдәгез.
Әй, кызлар күрсәтегез, бөтен Ничек? Булды, рәхмәт бик зур. Все, все, все, все, все. Мин мин мин тиз генә Илшатка сорап бирәм дә китәм, яме кызлар. Илшат, син бүтән кызлар белән кочаклашып чыктың инде монда. Син бит Юк, син бит инде миңа өйләнәсең, әйме? Була, була, өйләнәбез дигә. Ишеттегезме, ул миңа өйләнәм дип әйтте. Карале, менә син әйтәләр, әйме, Айдар Акип танда вообще шәбрәк бийсең дип әйме. Әйдә бер движение гына ясап алыйк әле камерага. Киттек. Әйдә, так. Була торасыңмы?
Әйдә, менә булай. Син миңа кабалыйсыңмы? Ә бергә әйе. Менә, ну просто берән ничек кенә алайгын әйтеп алабыз. Бер.

Мин, мин тотынып барам сезгә. А зачем?
Миңа әнә теге почмакка барырга кирәк.
Обязательно, что ли, на, на самокате? Әйе.
А, илтәсезме мине? Ну, не знаю. Әйдәгез, утырам?
Она вот это надо- Ә басам алайсаң?
Ие, сез мине кулга аласызмы?
Юк, юк итә алмыйм. Илтмисез. Эх, иратлар, иратлар.
Ярый, рәхмәт, барып җитәм үзем генә. Рәхмәт. Извините, пожалуйста, ладно.
Ярар.
Бог простит, балакаем, Бог простит. А я запомню. Сәлам, интервью алыйк әле әйдә. Син үзгәрмәссең, миннән көтмәс Ты тоже каникал. Һәр вакытта да сезнең икегездән интервью алалар, әйме? Бу елы мин аерым алам сездән. Ә менә сиңа күпме сум акча түләсәләр, син җырламаска әзер.
Күңелдәге хисләрне, күңелдәге эчке кичерешләрне э, бернинди акча белән дә каплап тоеп булмый, ул бит инде Менә акча бирсәләр, монда сөйләшергә кирәк. Гомумән, вообще теге душ кергәндә дә, мунчада э, җуынганда да җырламаскамы или сәхнәдәме? Гомумән сәхнәдә. Э, андый э, суммадагы күләмдәге акча әле җир шарында юк. Аңлашылды.
Ә мин син менә беләсең, бөтен җырларыңны да яратам. Бигрәк тә менә теге э, кайсы каенда, кайсы син, аера алмый тик Рәхмәт, ул тор. инде э, мине сәхнәгә алып чыккан җырларның берсе. Э, мин ул җырга бик зур рәхмәтле һәм ул җырдан башка мин үземнең иҗатымны э, күз алдына да китерә алмыйм бик матур җыр гөлназ сиңа килеп җиттек ярый әле илсур китте әйме хәзер сиңа бирәм менә синең белән өйдә дә бергә сәхнәдә дә бергә арымадыңмы хатын кыз хатын кызга буларак әйт әле Ә, мин бит синең сезнең әңгәмәне ишеттем яңа гына күпме акча бирсәң син өчен җырламасын дигән кебегрәк менә минем ирем 100% Күп иттереп акча эшләсәң, мин җырламасыйм.
Шәп әйттең.
Җәйдер коктейль ичеп кенә өйдә утырыр идем алай. Ә менә ул бер интервьюда Эмиль Сур әйткән иде, бик күп акча эшләсәм, име, мин хатыныма машина алып бирер идем дип. Хәтерисеңме син интервьюны? Син менә нинди машина теләр идең?
Э, маркасын әйтергә? Әйе.
Ю- И чё, и ул машина алып бирә дә шуннан? Бетте, йөрисең, шуңа куанып утырасың инде. Кара әле, Рамил, без бүген синең туган ягыңда Арчада, әйме? Борчыласыңмы? Әлбәттә, ул бит ә, теге э, туганнарың яныңа йөргән кызыңны алып кайткан кебек нидер чара эшләү. Борчыласың, ояласың, ошатырлар микән, юк микән дип, нәрсә дип әйтерләр икән дип. Менә шундый хис кичерешләр минем эчтә. Ә син монда йөргән кызыңны алып кайтканың бармы соң? Арчагамы? Әлбәттә бар.

Булат, Мин сезне танымый да торам, олыгаеп та киткәнсез әзгене. Әйе. Сез монда э, концерт караргамы, сабан туй караргамы, яшәргә караргамы, җырларга килдегезме? Яшьләр арасында шул яшәрергә килдем инде. Олыгаеп киткәнсез дигәч, әле әзрәк актуаль җырлар бар әле яшьләргә. Җырларга килдем. Мин мәни сезне бик жарата. Концерт беткәч, алып кайтсам ярыймы сезне үзебезгә? Кая ул? Ерак Өйгә, э, Түбән Камага. Ерак бармыйм.
Бармыйсыз?
Ну, ярар. Әйдәгез монда ату сәхнә янында ишетим. Рафис! Ау. Сез монда нәрсә эшләп йөрисез? Мин монда э, концертта бер-ике җыр җырларга килдем җырлатсалар.
Аңлашылды, ярый, уңышлар сезгә. Ә менә мин беләсезме, минем исемем Зөбәрҗәт. Мин үзем Америкадан килдем, әйме? Татар эстрадасын коткарырга. Ничек уйлыйсыз, ничек коткарып була татар эстрадасын? Татар эстрадасына уже хыткарып булмый. Ул все кузгалды, китте. Сездән башланган инде бу?
Татар эстрадасы дип нәрсәдән коткарырга буласың? Мин сорау бирим әле үзем. Ну, ничек инде менә җырчылардан, җырлардан ниндидер?
Ну, татар эстрадасын коткарып була начар тамашачыдан. Яхшы җырлар ясап, матур җырлар тудырып, Әйбәт тамашачыны җәлеп итеп була. Мин үзем дә аңламадым нәрсә әйткәнне. Нәрсә әйткәнне аңламадым, ләкин әйттем, әйме? Ам матур сүзләр булды ахрысы. Бик матур булды.
Мин мин аңлаган кеше кебек басып тордым. Кил монда! Все, тоттым ниһаять, миннән кача алмыйсың. Илнат, әйт әле, пожалуйста, нишләп син менә җырлаганда әллә нинди хәрәкәтләр ясыйсың? Син авырыйсың, что ли? Мин әллә нинди хәрәкәтләр ясамыйм. Менә Күңелем ничек тели шулай биергә тырышам. Авырмыйсың, все нормально? Ак, Мин шулай чувствую.
Ярый, кара менә сине э, популяр җырчы диләр инде, әйме? Поклонницаларын күп, әйе. Менә әгәр дә сиңа әйтсәләр, әйме, мин сине яратам дип, нәрсә дияр идең? Миңа алай итеп кем дә әйтеп торучы бар. Бик Кем? күп.
Бик күп кешеләр әйтә, мин сине яратам дип. Мин дә әйтәм, взаимно дип. Мин Ә дә сине хатының?
Яратам дип. Әлбәттә.
Көнләшмиме? Юк. Бөтен кешене яратасыңмы шулай? Бөтен кешене яратам. Менә монда 3000 меңгә якын халык җыелган. Аларның барысын да мин яратам. Һәр берсе аерым-аерым. Сезне просто обожаю. Саш, син дә. Кочаклыйсыңмы соң мине?
Әйдә. Дуслар, без сезнең белән Арчада бүген яшьләр көнендә идек. Сезнең белән Зөбәрҗәт иде, шуңа күрә лайклар куегыз, безгә язылыгыз, безне карагыз һәм безне тыңлагыз. Пока-пока.